e efia abe ne edu ke me woyia ɖevi la nyae mekɔ o ye wòle te ŋu kua nɛ. Ne mebia ese be ewɔ ke nye amedzro alo ƒo nu na nu enya du ke me woyi o. Leke wola nyi kɔ ne woame anyigba woame dua me anyigba o. Efia le globua me ɖe. Leke mi la wɔe ɖo? Gba nu ke le nua tse nye be, for example, ne nye gbɔgbɔmetɔ ye ko woyɔ ɖo du ɖe mea, ekpɔ be ne woyɔ yi ɖe kɔƒe me la, ne yi na dze be nadze aha soɖabivi tukui ada tukpavi kpoboe ɖe me, jean. li ɣa etsi. Ne eva ɖo dua me wona wò nɔƒe vɔ. Vɔ na fɔe mi zɔa. Ale ya ame tsitsiwo fiam le gbeɖegbetɔ ya gblɔ me lolo. Ne ga ge ɖe dua me koa, mi, mi di, mi sɔ be mi di, mi dza zɔ. Edza ʋunu le tsia nu gbã be a, be edu ɖe me mianɔ sɔ dzi, edu ya me anyigba dzi va, ne xɔ si ne nu. ema hake ne xɔ ne nu, eƒe li hake, eƒe tɔ dzi hake ne xɔ ne nu. Eyi amedzro yi nye va, ɖomayi womate gblɔ wo mekɔ na yi o. Gake kɔ ke yi nya be wonye nana anyigba, womedo ame gbɔ le anyigba o. Eze me ɖa ɖe, womeyi agble o, vɔ yi menye wo me ŋkeke o, vɔ ya nyi kɔ ne. Ne wona mɔ yi nu yi wɔƒe yi va yi ke yeawɔ yeadzɔ lo. Awɔ nu ma le secret me. Efonye, ne wote wɔ nu sia nu le du ma me maɖi ŋuti wogbe ɖo. Ne eva be ame ɖe le dua me be ɖe sese ɖe se ŋkɔ ɖokɔ akɔ ame anu adzo. That's the secret. Fifia ne menya nu yewo misɔ ko be wɔe ɖo ʋu. Ye va ɖo dua me. Ke gbe nya ɖi zi ɖeka koa Ne nusue nye ya la, egbe nya ɖi zi ɖeka koa? Bɔbɔ nakɔ mia si ɖo anyigba be mianɔ zɔ dzi yinyi ba yi va ɖo dua me lo. Nawɔe le fete me. Ne nyɔnue nye ya sɔ ɖusi ɖo anyigba be mianɔ zɔ dzi yi va ɖo dua me lo, viwo va ɖo. Nu me wɔ ko eɖu zo kple duma me ma anyigba zi ɖeka ma. Eɖu zo kple anyigba ma. Tavia va yi fi ko wobe no xɔ ɖa. Nɔvinyewo la wɔe ale adzo elabe gbe egbe nya nyi ba ne kɔa ye xɔa mo da ɖi afi du azu du ye va egbe nya to asi dzi kɔ to aɖe ya ko evɔ ye ta na ale ŋku ɖe amedzro xɔsetɔ popo papa ŋutia ne ɖo tu ɖe sia ɖe me kɔ ebɔbɔ na ƒuta ta anyi ekɔ na aɖe to anyigba enyi ba ne ma ta ne mi va na ɖe apete zero ma ɖi ŋuti o Aramasin, wɔƒetɔ agakɔ dzoe le dua me. Nenema wole ma. Eɖewo le ne ɖo dua mea, ne kpɔ bobo dona ɖika le dua me ne ɖo dua me kɔ kuke vi ɖe. Ne kuke va ɖo keke ze kɔ adzi kla ɖe nable eme agblɔ be yese bobo ɖo ɖuna zɔa me le me dua me. Vɔ ya ya ya yi kɔ bla ɖe ga ne woɖe asi zɔ ɖi dzi akɔe dzoe. Vɔ gake ne lé yi ɖe asi abe aleke yi lé bla ɖe ge akpɔa, ne edzo na aga gbɔ kɔ etrɔ ɖe anyi, evo nye wa wɔ pete zɛ ɖo. Egbe sae, ne yi blema tɔ vɔ xɔ gbɔ la si wa fi wa fia nu mɔ, eh nye me ga kɔ fia fri. Ya je fri ɖe na. Tɔgbe akpe.
Mm. Kɔe si nye ve goa. Mm. Eh, amu ro gbɔ nam se na ve bon be, no ja dɔ nyɔnu boa, afɔ ne gba tɔ kli nti o. Oo, èkpɔ be ɖe le blema ɖe, eglixɔwo tu, woka anyi yɔ wonya yɔ wokɔ tu xɔ elabe guxɔ Ta ne mi kple nyɔnu mi dza dɔ ye mi mlɔ anyi ale aƒe afɔ tɔ glia, emɔ ame le anyigba ma edo gu. Gake mi ame si mi dikpe ni ɔ, owɔ plasta kple nuwo ɖe, mekpɔ do gu o elabe miate ŋu numɔ nɔ vivi se kaka miasɔ ka aba me ale. Sans problème. Leke mele gama. Blematɔ. woƒe kɔe ma eze mea ta ne me yiwo ke le gli kpo xɔ mea ɖe yɔ wo nyina kɔ ma eze nya me da ɖe ye ta wo da na gbagba be abatsia me ta gbɔa etɔ na glia vɔ abatsia me afɔ dea metɔ na gli o nenema wòle ye ne wodza sɔ ga ba me tse woawɔe la onye amewo wotrɔna ta te glia ye woatrɔ afɔ ɖe ɖa le eme yetɔ nɔ nu ma gblɔ ɖa. tɔgbe akpe eɖu le dɔ va va ƒo yɛ kɔsi tɛkɛ via bi wa kapla kapla wala te fiɔ mi leke mi la te ƒo nuƒo ne mianɔ azɔ dzi le xaxa ɖewo me si leke ko va ɖo afi ɖe ko va ado so alo ŋtɔ le aƒeme kpɔa ŋɖe dzɔ ɖe dzi o. Ekpɔ be le blema mía tɔgbɔ no bono gblɔ nya ɖe ko akpɔ be wokɔ na si ƒuna egba kpa. Ekpɔ ekpɔ ɛ. Be eye hã kɔ mía ƒua se egba kpa. Eyɔ aheme ŋkɔ le egba lo. Ee fonye. Na ƒa su eka ɖe sia withdraw case akaba. Ne me ne me ya ɖo problem. Ŋkɔ le shi. Ye ta na Joshua ne yɔ anyigba ne ƒo si dzi kpaa. Efo nya mema ke mi kpui mi do adi ka gbe le fuma. Hɛ. Maga se ndeke gɔme lo. Dɔkɔ ava nɔ hɔ trama trama anyigba la nɔ tram bli ame. Ne nu ke la sɔ be awa ne awa ne ya mi kɔ tsɔ le fuma kpo lo.